U kont rajt fuq il-Lotto Sport li kien hemm skola l-Ingilterra, Jim Russell Racing Driver School. Mbagħad konna sibna grupp ta' ħbieb u għamilna kumitat u minn hemm bdejna norganizzaw. Dak iż-żmien kelli l-Lotus 11 u kelli ħin aħjar minn ta' Mustang li kellha power erba' darbiet iktar.
Nilqgħukom għal episodju ieħor ta' Ejja Suq. Illum se niltaqgħu ma' Alfred Farrugia fejn kien jorganizza events tal-motorsport lokali, il-Makra. Allura, Alfred, minn fejn ġdiet il-passjoni?
Jena meta kont għadni skola sekondarja għal liceo, kont nixtri l-magazine Flying Review tal-ajruplani u kelli l-ħsieb li nsir pilot. U kont mort darbtejn l-Ingilterra, darba biex niġġojna l-RAF u darba l-Fleet Air Arm, l-ajruplani ta' fuq l-aircraft carriers, u kont għamilt il-kors kollu, ġimgħa sħiħa testijiet, nofs nabatuhom id-dar wara jumejn, jien bqajt sal-aħħar. Imma minn xi ħamsin, jekk daħal wieħed, kien mis-South Africa, kellu missru fis-servizz. U sfortunatament ma jgħidulekx għaliex m'għaddewkx jew m'għażlukx. Imbagħad minn hemm kont nixtri wkoll magazine l-Autosport u ltqajt ma' ħbieb fuq il-Fran tas-Sliema, dilettanti tal-karozzi. Darba kellna traċedja għax kienu jmorru jgħassru l-karozzi Baħar iċ-Ċagħaq u kien hemm accident ikrah, kienu mietu tnejn min-nies, Alla jafrilhom, Denis u Michael Tabone, u b'miraklu Alfred Sant Manduca baqa' ħaj. Citroën, il-magna ġiet markub tejh u l-istering ma gett dumu u minn dak iż-żmien iddeċidejt li l-affarijiet jew nagħmilhom sew jew ma nagħmel xejn. U kont rajt fuq il-Lotosport li kien hemm skola l-Ingilterra, Jim Russell Racing Drivers School. U fis-sajf kont bdejt ngħallem imbagħad u kull sajf fil-vaganzi tas-sajf kont immur l-Ingilterra apparti l-testijiet tal-RAF u tal-Fleeter Arm kont mort għand Jim Russell biex nitgħallem kif issuq. Niftakar kellhom l-ewwel session kienet trakka ovali bil-bandieri erbgħa fuq kull naħa u jgħallmek tibbrejkja tbiddel il-gear terġa' tibbrejkja tbiddel il-gear iddur il-kantuniera Ittella' l-isfid, meta terġa' tagħsel ħdejn l-erba' bandieri l-oħra, erġa' tibbrejkja bid-derriger, tibbrejkja bid-derriger u dur il-kantuniera. Imbagħad minn hemmhekk hemm kellu lessons, waħda għal kull kantuniera, sna tertin circuit, u kont kull sajf immur nagħmel żewġ lezzjonijiet u fl-aħħar kellu l-lapping, tagħmel dawra sħiħa wara li tkun għamilt il-kantunieri kollha, tibda ddur dawra mas-circuit kollha. U kont għamilt xi 120 dawra niftakar, li spiċċajt il-kors kollu. U minn hemm kont ktibt artiklu fil-gazzetti Motor Racing Pli. U minn hemm saru jafuni dit il-makra kien hemm il-kaptan Anthony Spiteri, kien għadu kemm waqaf fil-makra, kien avviċinani Wara li kien ra l-artiklu, hu saqsieni jekk irridx ngħinu. Jien għedtlu bil-qalb kollha. Mbagħad konna sibna grupp ta' ħbieb u għamilna kumitat u minn hemm bdejna norganizzaw. Dak iż-żmien kien hawn il-Forces Motoring Club tas-servizzi Ingliżi, imma dawk kienu jagħmlu events biex jieħdu gost il-membri tagħhom biss. Ħadd ma kien jkun jaf bihom. Però l-Makra konna differenti, aħna ridna li l-isport nagħmluh popolari u fil-fatt wieħed mill-events Li kien popolari ħafna kienu d-driving tests u l-autocross li konna nagħmlu, dak iż-żmien kien jismu Schreiber Sports Ground, minn Paċegrasso. U kienu jiġu n-nies jieħdu gost jaraw it-tlielaq tal-karozzi, driving tests kienu jkunu ta' żewġ karozzi jduru kontra xulxin, xejn speċjali, imma n-nies kienu jieħdu gost, kienu jħallsu xelin u b'hekk il-Makra kienet ġabet l-isport. popolari mal-pubbliku u għamlet żewġ kontribuzzjonijiet oħra. L-ewwel ħaġa daħlet l-isponsorship. Dak iż-żmien kien hawn tas-sigaretti, Carreras, Rothmans u Piccadilly, u taż-żjut kien hawn il-BP, kien hawn ix-Shell u l-Esso dak iż-żmien ukoll, u kien hemm xi sponsors oħrajn xi kultant, pereżempju Casankel u l-Għaġib. Allura konna l-ispejjeż li konna ndaħħlu Għax l-attivitajiet konna nagħmluhom skont ir-regolamenti tar-Royal Automobile Club tal-Ingilterra u kien ikollna ambulanza, tabib, fire extinguishers, tow ta' trakk, kollox kif suppost. Imbagħad iktar 'il quddiem affiljajna mal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Karozzi l-FIA u konna nagħmlu Hill Climbs fil-fatt konna bdejna meta kienet saret l-ewwel darba t-triq tal-Imtaħleb. Konna aħna l-ewwel darba li għamilniha u t-tieni sena konna stidinna lill-drivers bil-karozzi tagħhom minn Sqallija u kienet għamlet suċċess kbir. Konna organizzajna wkoll konna sejjaħnilu High Performance Motor Show, l-istess konna ġibna karozzi minn Sqallija, konna użajna t-Trade Fair Grounds tan-Naxxar Tal-ġenn. U mbagħad sa, sa meta għamlet il-makra? Il-makra minna sa 79. Għax fil-79 kont bdejt l-università jiena, kont bdejt kors bi Honors Public Administration u kien l-iskema ta' student ħaddin jew ħaddim student. U kont namel sitxur l-Università u sitxur il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Kont spiċċajt minn teacher u mort fiċ-ċivil. Mbagħad kienu nżammu l-permessi għax kien għala xi accident f'xi hill climb ta' xi klabb ieħor u kienu żammew il-permessi u minn hemmhekk kont waqaft. Mbagħad bdejt insifer immur barra bħala xogħol ġifieri. Kont issuq ukoll, Alfred? Soqt.
L-Ingilterra soqt. Kien hemm tellieqa tal-Formula Ford, Brands Hatch. Dak kien ġara li l-Macra kienet ippruvat tagħmel il-Grand Prix ta' Malta u konna kellimna għal Motor Circuits Developments li kellhom ħafna circuits l-Ingilterra, inkluż Brands Hatch u Dawna kien ġie John Webb hawn Malta, konna kellimnieh, u kien ried iġib flotta sħiħa ta' karozzi Formula Three fil-bidu. Imbagħad inbidlu u kienu se jkunu Formula Ford. Konna ktibna l-Uffiċċju ta' Prim Ministru biex nitolbu permess biex nużaw ta' Ali u tlabnieh għal xahar u kienu aċċettaw li nużawh bil-kundizzjoni li l-art, it-triq, tkun tajba għat-tlielaq u li joħorġu regolamenti tal-Avukat tal-Kuruna kien dak iż-żmien. It-triq iċċertifika kien ġie John Webb hawn Malta u ltaqa' mal-Direttur tal-Public Works, il-Perit Mangion, deru dawra ma' Ta' Qali u ċċertifikaw għalija tajba, imma il-regolamenti mingħand l-Avukat tal-Kuruna sfortunatament ma ħarġu qatt. Dak kien fis-68, 69. Mbagħad fis-71 inbidel il-Gvern u mbagħad ġiet il-kriżi taż-żejt u sfjanat ta' kollox sfortunatament. Darba kont se nsuq Ħal-Far, kienet tal-Forces Driving Club, kien hemm sprint, dak iż-żmien kelli l-Lotus 11 u kelli ħin aħjar minn ta' Mustang li kellha power erba' darbiet iktar. Imma kienu daħlu ħafna nies u ħassru, kellhom jissospendu t-tellieqa għaliex kienet ristretta għal Force Driving Club. Imbagħad jiena soqt għax il-Makra konna ġibna permess mingħand l-FIA, il-Federazzjoni Internazzjonali, biex bil-competition licences tal-RAC tal-Ingilterra insuqu ġo Sqallija. Jiena kont tlajt ma' żewġt iħbieb oħra, Milos Micovic U hemm kamilleri kien David, wieħed kellu Mini, l-ieħor kellu BMW. Tlajna nsuqu Niccolò Zietna. Kien fiha niftakar tmenin kantuniera bħal tal-Mellieħa, waħda kontra l-oħra. Konna morna ġimgħa qabel biex nitgħallmu t-triq U sfortunatament, x'ħin ipparkjajna kif wasalna biex immorru nieklu, waqt li konna qed nieklu, xi ħadd skassa l-karozza, ħa l-affarijiet tefagħhom kollha fl-art biex jara x'hemm tisu għalih, u kull ma ħaduli kienu il-tape recorder, it-telephoto tal-kamera u d-dokumenti. U spiċċajna minnha ġimgħa flok nitgħallmu t-triq Ġejjin u sejrin il-Kwestura, id-Depot tal-Pulizija ta' Katanja biex jtuna lura d-dokumenti. U kelli l-liċenzja ġifieri u kollox. Lanqas insuq ma stajt kieku ma tawhulix lura. U sfortunatament it-triq ma kontx nafha assolutament. U mhux hekk biss, it-triq kien ikollha n-nies fuq iż-żewġ naħat tat-triq. U faċċata, bdejt ma tafx jekk it-triq hux se ddur lejn naħa jew lejn oħra. Kien ikoll insuq f'nofs tat-triq, meta nasal fl-aħħar indur jew 'l hawn jew 'l hemm. Imma insomma, konna ħadna gost ukoll. Però tlielaq ġieli ħadt sehem ukoll fix-Schreiber.
Li kont torganizzaw intom stess, jiġifieri? Kellna kumitat qed imexxi waħdu speċi u tħajjart ninsuq jien ukoll. Fil-fatt kont, darba kien hemm Wieħed Ingliż niftakar kien is-segretarju tal-klabb tal-Forces Driving Club, kellu Volkswagen u kien minn għalih li se jirbaħ hu. Waħti u jien kien irrabja. Naħseb il-Cortina 1600 GT. Jew hi kienet jew l-Corsair, Ford Corsair, għax dawk kellu l-papa, l-papa ma kienx suq, kien ħalli ninsuqhom. Imma naħseb il-kortina, l-etna, il-kortina żgur kienet. U Schreiber naħseb li l-istess kienet. U l-Lotus 11, Alfred, karozza interessantissima u tipo kif tħajjart għaliha u kif ġiet għandek u.
Dekka meta kont immur l-Ingilterra fil-vaganzi tas-sajf, kont rajt Lotus Sport. U kont rajt riklam tagħha u kont mort għand Renato Bertorelli niftakar kellu restaurant Londra u saqsejtu kemm irid tagħha u kien prezz tajjeb u deċida li jbiħili. Mbagħad kont ix-xipjaj ta' Malta dak iż-żmien imbagħad kont żewwiġt u qed noqgħod bil-Kirkara. Fil-fatt kont nipparkja quddiem il-bieb sakemm sibt garaxx kantuniera bogħod imbagħad. Kont imur l-iskola biha, it-tfal Kulħadd itektek fuq ħa jaraw ta' x'inhi. U kienet tal-aluminium, però kellha ħartob tal-fiberglass. Kellha galwin si jinfetħu bħal tal-Mercedes niftakar. Sfortunatament imbagħad meta kont bdejt il-kors l-università, kien hemm dan l-istess sid tal-garax li kien kriegħu li kien interessat fiha u kont tajtu prezz jien biex neħles minnu. U darba minnhom kont qiegħed Waqt li kont l-università ġie ħabat li l-bieb bil-flus f'idu u jiena stħajt ngħidlu le. Missni għedtlu jew il-prezz inbidel jew mhux għall-bejgħ. L-ikbar żball li għamilt f'ħajti. U kienet għal qalbi ħafna fil-fatt. Għamilt żmien konna ngħaddu mill-Coast Road, niftakar darba biex tiftaħhom il-Gull Wings kienu ibsin għax kellhom il-molla u konna jien u l-mara, U kienet ix-xita u l-silencer ħakk mal-ilma u għamel il-fwar. U l-mara ġġennet. Fetħet li tqerqir dik x'toħroġ. U llum il-ġurnata għandek idea x'sar minnha, Alfred? Kien biegħha l-mizzi tal-Industrial Motors. U jekk m'iniex ser żball mizzi biegħha barra. Reġa' esporta. Dik kienet titse piti għaliex l-unika waħda li kien hawn Malta, insomma. Żgur, u anke probabbli rari anke madwar id-dinja fil-verità. Issa saru rari ħafna. Dan l-aħħar Alfred kellek xi esperjenzi oħrajn fejn jidħol motorsport? Ftit tas-snin ilu, it-tfal għall-birthday kienu xtrawli kupin biex immur nirkeb ġo karozza NASCAR ta' Richard Petty, konna qed noqogħdu l-Amerika dak iż-żmien, u jiena ovvjament ma kontx kuntent li nirkeb ġol-karozza bilqiegħda u xi ħadd isuqni. Ħallast xi ħaġa oħra biex insuq il-karozza jiena stess. Kienet jgħidulha the experience of a lifetime. Kienet is-circuit ta' Richmond, l-ewwel għamilt ir-rikba Isuq wieħed driver minn tal-iskola. Mbagħad soqta ftit jiena, ġifieri. There you go, now all the way to the yellow. Maintain. Gas it up. There you go, beautiful.
U ovvjament kif veru jgħidulha the experience of a lifetime għax ma ma ninsieha qatt żgur. Trid tidħol fiha biex tapprezza speċi.
Grazzi ħafna Alfred talli lqajt l-istedina. Nirringrazzja lilek tal-opportunità.